Dam cio hna maw? Lungmali post in nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thonghni kul le li sikpar ni li zieng lei thongchimnak kan rak thok cang lai. Mai Ngun Ṭha Bor ka si. Cesi pali hriamnam he CDF Hakha nih meithal zunthum he an tlaihkhih hna. Chinram Hakha khuapi le a kiangkap hna ah CDF Hakha nih sac ralhrang pali cu hriamnam he an tlaihkhih hna tiah theih a si. Thonghni kul le li November nikhat ah Chinland Defence Force Hakha nih kahdohnak chungin a zammi sac ralhrang pali cu MA meithal zunthum, puanbawng pakua, lukhu pathum, meithal kuan zeimawzat le hriamnam dang he an tlaihkhih hna tiah theih a si. Hi kong he pehtlai in CDF-Hakha nih phungning tein fehternak cathanh an chuahmi a um rih lo nain ramleng um CDF-Hakha hruaitu pakhat Salai Siangkung nih Hakha le Thantlang karlak kahdoh lio i MA meithal zunthum le hriamnam dang he a zammi sac ralhrang pali hna cu CDF Hakha nih an dawi hna i na palle kuang ah an va tlaih ṭhan hna tiah amah pumpak Facebook ah a langhter. Mindat khuapi ah October thla chung in SAC nih khuasaknak in sawmthum an khang. Mindat khuapi ah SAC ralhrang nih October thla chung in khuasaknak in sawmthum an khang tiah CDF Mindat nih November ni khat ah an thanh. Mindat khuapi meikanghnak hi Mindat Khalaya zahnih sawmsarih pali battalion hrambunhmi sac ralhrang nih an tuah tiah theih a si. Mindat khuapi in nitlak chaklei sang ah khuasaknak in kul le riat le nichuah thlanglei ah inn hnih a dihlak fon inn sawmthum an khangh tiah an langhter. A luancia August le September thla chung zong ah Mindat khuapi hrambun khalai ah zanhnih sawmsarih pali battalion nih khuasaknak in sawmthum ruk an khangh tiah theichih a si. Mangṭe le min hla ah rallam sialmi sac an kah hna ralhrang hleihnih an thi. Bagu ramṭhen Pangṭe le min hla peng ah rallam sialmi sac ralhrang an kah hna i hleihnih an thi tiah dohthlennak hriamtlai phu nih an chim. Vomvor nih khan Jew suimiallang pakhat le minute pathum tluk ah Pago ramṭhen pangṭe peng cohci sac ralhrang umhmun khuarnak sakhan in Tipaw sakhan lei ah thazaang chap ding in a chuakmi sac ralhrang thazaang sawmli tluk cu Pipengkom mipi ralkap battalion thongthong zaruk pakhat PPDF battalion company pakhat le ufan dang nih bongvoi thum tiang puah hnawh in an kah hna i ralhrang pakhat a thi midang pathum nih hliam an tuar tiah theih a si. Cu bantuk ṭhiam in October ni sawmthum sunsuimial laam hleihnih tluk ah Magway ramṭhen minhah peng le Rakhine ramkulh am peng ah sac ralhrang rallam sialmi an kah hna i hleikhat an thi tiah minhla mipi ralkap nih an chim.

Kachin kahdohnak thawnglaaknak hrampi nih a chim. November ni khan Jingsui Myil lam hleikhat le sawmli tluk ah Lagwa khua um SAC ralhrang le P2Cs sakhan pali hna cu KIA Ṭangṭi phu nih tlamtling tein an lak khawh tiah theih a si. Lagwa um P2Sik le SAC ralhrang sakhan dihlak cu tlamtling tein an lak khawh cang tiah Kachin kahdohnak thawnglaaknak hrampi nih a chim. Auto le Nacho peng ah SCC nih vanlawng in bom an thlak i tualchungmi pa sarih nunnak an liam. Midang pariat hliam an tuar. Rakhine ramkulh Mauto le Shan ramkulh chaklei Nacho peng ah SCC ralhrang nih vanlawng in bom an thlak caah tualchungmi pa sarih nunnak a liam i phungki pakhat tar chih in midang pariat nih hliam an tuar tiah dohthlennak hriamtlai phu nih an langhter. November nihnih zan suimilam pasarih le hleithum tluk ah voikhat le zan pasarih le cheu ah voikhat Rakhine ramkulh Mauto peng Hyata khua um Phuki sianginn le khualeng ah ICC ralhrang nih vanlawng in bom an thlak i tualchungmi pali nunnak an liam. Midang pahnih nih hliamfak an tuar tiah Arakan Princess Media nih a ṭial. Cu bantuk ṭhiam in November ni khat ziu suimilam pali le hleithum in pali le kul le li tiang nauchaw peng Samuse khua ah sac ralhrang nih voithum tiang bomb paruk an thlak i tualchungmi pathum nunnak a liam, midang paruk nih hliam an tuar, tiah theih a si. Tuluk Myanmar ramri um ICC sakhan pakhat KIA nih an lak ṭhan. Tuluk Myanmar ramri um ICC ralhrang Khalaya zanhnih sawm kua riat battalion sakhan pakhat cu Kachin Independence Army KIA nih November ni hnih ah an lak ṭhan tiah Kachin kahdohnak thonglaaknak hrampi cheukhat nih an chim. Tuluk Myanmar ramri um sac ralhrang sakhan hi Kachin ramkulh Solo peng chungah ummi a si. Tuluk ramkulh ramri in meng sarih hlatnak hmun ah a ummi Halaya Zanhi Somkwardiet sakhan cu KIA tangti phuffat nih November nihni ah tlamtling tein an laak tiah Kachin kahdohnak thonglaaknak hrampi cheukhat nih an chim. Sagaing ramthen ah sac thahnawnnak in thla chungah tualchungmi zali sawmnga tluk an nunnak a liam. Sawmhnih kul le li January nikhat in October ni sawmthum nikhat tiang thla chungah sac ralhrang thahnawnnak in Sagaing ramthen ah tualchungmi zali sawmnga tluk nunnak a liam tiah AAPP nih November nikhat ah an thanh. AAPP nih a khomsuatmi cazin ning ahcun Sagaing ramṭhen ah sac ralhrang thahnawnnak in pa zahnih sawmriat li le nu za le sawmruk an dihlak fonh minung zali sawmli li nunnak a liam tiah an langhter. Nunnak liammi chungah kumhnih riattang ngakchia sawmnga an i tel. sac ralhrang nih tlaihkhih hnu i an thahmi hna hi minung za le kul le kua an si i raltuknak vanlawng kahdohnak in Minung zale hleikua an nunnak a liam tiah an langhter chih. A luancia October ni hleihnih khan sac ralhrang nih Sagaing ramṭhen Butaleng peng Myoci cu rallam sial in an luh hnawh i tualchungmi pasarih tlaihkhih in an thah hna tiah APP nih a chim. sac ralhrang nih uknak an lak thawka in november ni khat tiangah tualchungmi thonga zakua hleili nunnak a liam i thonginn ah hrenmi thongkul le thongkhat sawm sarih kal riat an um tiah an langhter chih. Tangta peng Talanya khua um Pyosawthi umhmun khuarnak sakhan la kahdohnak ah meithal zun hnih an lak chih. Mandalay ramthen Tangta peng Ṭalaiya khua um Pyosawṭhi umhmun khuarnak sakhanla kahdohnak ah meithal zun hnih an lak chih, tiah People Liberation Army number zarih hlei ngai unit nitlakchaklei ralkap ram in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. November nikhat ah Tangta peng Ṭalaiya khua um Pyosawṭhi umhmun khuarnak sakhan cu People Liberation Army Nambar zarih thla nga nitlak chaklei ralkap hmunram in dohthlennak hriamtlai phu nih luhhnawh in an kah hna tiah theih a si. Cinka khuadei hlan suimiallam pathum le cheu tluk ah dohthlennak hriamtlai phu nih luhhnawh in an kah hna i zing suimiallam pali ah Pyusawhthi pawl nih sakhan an chuahtak tiah an langhter.